Ewom ara ne sɛ, obi a ɔnom nsa no, ɔreboro paa a ɔpɛ sɛ ogyae no, ɛnyɛ nea ɔno no asi ne bo sɛ ɔno deɛ ɔbɛnom awu, ɔno deɛ munya nnom no mu. Na nea ɔno no nso asi ne bo sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ dɛn? Ogyae no, ɔno na yɛyɛ saa adeɛ wei yɛ dɛn? Ɛma no. Mepaakyɛw, amango ahaban, amango ahaban. frɔmfrɔmfrɔmfrɔm no a ɛwɔ mango no apampam no na haban no wobɛhu sɛ ayɛ a na ɛno pii a ne kala no yɛ different ɛnyɛ green ana ne kala no either sɛ ɛyɛ violet anaasɛ ayɛ no ho ɛɛ pink bi style bi ɛsono no nko ara opie na oyi ne ho no nko ara no de fɛfɛɛfɛ frɔmfrɔm ɛnyini ansa na bɛyɛ green mepakyɛ saa na ɛyɛ frɔmfrɔm na ɛtuatua aniani no ɛno ɛno ɛne ɛduru no Mepaakyɛw yam. Wo yam be ne bebree yam no more na kyim mu nsuo no nyinaa fa fra apɛtɛhye. Tie no yie. Kyim mu nsuo no nyinaa fa fra apɛtɛhye dodoɔ obetumi ano anaasɛ nsa fufuo. Nsa fufuo na ɛyɛ na ɛyɛ correct paa nsa fufuo. Wokyim gu mu wie a. Kɔpɛ sadi, tu ano. Hwie musuo no nyinaa fa gu sadi nsuo no nyinaa fa gu nsa no mu a wode aduro no afra no. Fama ne ɔboro no na ɔnyɛ dɛn? Wɔnom. Ne ɔboro no no boro no, fama ne nom. Ɔbɛfe afi bi a wɔabɛbɔ nsɛm ayɛ no ama wo a. Na sɛ ɔfeɛ n'akyi no, nsa sia na ɔte ne hwa a ɔbɛfe. Otwa mu obirikyi ɔsɔ anim wɔ nsa na ɛbɛbɔn no nsa koraa de kyɛ sɛ ɛbɛdan n'akyiwade ɛde akyɛw asase nyame asase nyame obi ɔnom sigreta na adwɔso paa wontumi nyae no Ngo, ngo kɔkɔɔ no a yɛde di gɔbɛ no, anaa yɛde fufu tɔ no, anaa yɛba mpesi a yɛhwie gu so temee na ɛsɔ kyee ne yɛdi no. Saa ngo no, ngo o, ngo kɛkɛ. Yɛaka nkyerɛ wo agu. Mpitirmpi ne mpatrampa. Enti mepa mo kyɛw. yɛduru Jot so mepakyɛ ɔfa ngo ngo kɔɔ no yɛdidi yɔkobali anaa gɔbɛ no fɛ ngo fa Jot no fafa Jot mmaako Jot wopɛ sɛ wogyae no afei Jot aka no a pɛ sɛ wonom no nyinaa no sɛ yɛ mmaako mmaako du anaasɛ kaatum baako koraa no a fɛ ngo fa no nyinaa ho fɛ ngo yɛ no nyinaa ho ɛmɛnyɛ sɔkyee kɔkɔɔ na fa toto hɔ ara na ɛnwo. Wowie a, twa gya tom na hye dɔt no. Na wotumi hye baako petee a, na kyerɛ sɛ wowo akokoduru. Na ɛno akyi no, sɛ wobɛtumi asan akɔ ho bi mu a, na wode bi akyerɛ wo. Ɛyɛ secret baako pɛ de akyerɛ wo. Yoo, ɛno nso akyi no, meɛsan nkyerɛ wo adeɛ nso foforɔ. Why? Adeɛ ɛfa wii ho. Wi, ɛyɛ adeɛ bi a ne obi nom wi na sɛ ɔse ɔntumi nyae a na mente no aseɛ. Wi, wonom wi na sɛ wi no wohu sɛ nyɛ ma wo enti wopɛ sɛ wogyae a mepaakyɛw. Kɔpɛ ɔteɛ. Wonim ɔteɛ dua? Wɔtee deɛ a na ɛwɔ akyire hɔ, wɔkɔ yɛn ntini mfoni no, woyi wo so kɔto no sɛ esi hɔ koraa na yɛn yɛn fun ɛnyɛ papa yi. Wokɔtwe gyina ho sɛ wotwa no foto a, wohwɛ akɔgu wo ho no mu ase. Ɛfiri sɛ ɔteɛ si hɔ, esi hɔ brane goran, ɔteɛ. Waawae ɔteɛ bona no, kɔpɛ mahogany. mahogani. Wɔawaa mahogani nso bena ne ho ho no. Afei kɔkɔ hwɛ kumanini. Kumanini. Yɛfrɛ ɛɛ eh, ɛɛ eh, edua bi kumanini. Ɛno nso wɔawaa ne ho ho no. Onua wutie. Mhm. Wanya ahe? Mmiɛnsa. Wowaawa ne nyinaa ho no a, hata mmɛnwo. Ɛwo wia fa si gya so na noa. Bɔ ne gya saa ara bɛyɛ 30 minutes yi kɔ. Wo na apɛ sɛ wogyae wii no, w'asɛm na meka yi. Anɔpa tutuutu a wasɔre afiri kɛtɛ so no, pe koko bi kɛkɛ ɛka w'ano. Onua, bobɔ nnuro no a wode asi gya so no bi, bobɔ bi nom, nom nnuro no. wobɔ anytime biara no at least ayere so ara na one hour biara nom bi wodeɛ nom fa yɛ te sɛ nsuo no ɛyɛ aduro nso o yɛ ne sɛ nsuo no nom wonom toatoa so a ansa na adeɛ bɛsa no na ɛkɔm de wo te kɔm nso na wii nyɛɛ dɛn ɛnka wano nea nti a nipa ɛnom wii a wontumi nyaa ne nyinaa gyina sɛ Ɔnom wi no ara na wi no fa no mogya a, sɛ wannya wi no bi ontumi nyɛ dɛn ndidi. Enti sɛ wopɛ sɛ wogyae wi a, nnuro no a makyerɛ wo no, ɛbɛma w'anum ayɛ dɛn atɔ so. Wopɛ sɛ w'anum no tɔ so paa ma ɛbɔ dam a abɔ dam paa ma menkyerɛ odua mmienu bi na san fa ka ho. Mepaakyɛ wo wonim nunu mmerewa. Nunum no ɔno do ɔno wɔ afuom no. Nunum baako bi ɔno wɔ afuom. Efiri nunum mmerewa. Mo misa na mo bɛ hunu. Bisafo nyina kwan. Kotutu nunum mmerewa nhini. Koko tutu ogyama ne nhini, ogya mma anaa ogyama ne nhini. Fa ka saa nnua mmiɛnsa no a mebɔ wo din no, fa ka ho. Afei noa ne nyinaa, noa, wo noa ne nyinaa, afei nom. Weed wobɛgyae, tramɔl nom wobɛgyae, cocaine nom wobɛgyae, ɛyɛ the same aduro no ara. Wompɛ wei na mpɛ kan ahotuo. Yɛakyerɛ no firii kwa. Yɛanyi baako koraa mfirim. Yɛasan koraa ato mu nkyen, ade no yɛ nnua mmiɛnsa. Na mpo yɛasan ato mu nkyen de nnua mmienu asan aba abɛka ho. Na wei yɛsɛ hyɛ na ahosuo nhyɛ a. Na kyerɛ sɛ ɛyɛ pɛsɛmenkum nya na ɛyɛ wɔ anaasɛ sɛn. Yɛn yɛyɛ pɛsɛmenkominya a anka mabɛtena ha nnɛ anadwo fei nka mennae mabɛtena ha ɛkyerɛ wo saa adeɛ yi hmm. nti anuanom eh, 11 abɔ eh, yɛde agorɔ no ɛbɛsi ha sɛ ɛbiri nso na agorɔ no nso ayɛ dew ɔbaatan ne mma di naseɛ nso de ne nti saa na ɛbɛba ne nuanom babaa na ɔde ntoboaseɛ tete wɔn Asase.